Яңа бина кирәк дигән сүздән башланмаган иде, башланган иде ремонт кирәк. Һәм башланган иде безнең площадкаларны, территорияләрне эшләү җайланмаларын яхшыртырга һәм әзрәк киңәйтергә, киңәйтү ягыннан. Шуннан соң булды берничә шундый тәкъдимнәр, Аерым каядыр филиал ясарга ул бит Россия театрларында. Болар бар шундый. Мәсәлән, э, Малый театрның Ордынкада филиалы бар, аерым бер бина. Шуннан соң э, алай иттергәме яки театр янында тагын бер бина төзергәме? Э, Шундый уйлар да булды. Башлана һәрбер әйбер ул э, менә мондый грандиоз әйберләр ул башлана Кечкенә генә ремонт ясарга иде дип. Ремонттан соң менә шулай күпереп-күпереп зурга үсте һәм бик дөрес булгандыр дип уйлыйм, чөнки филиал ясасаң каяндыр монда икегә бүлеп артистларны читен алай җөртергә һәм аерым бер бинаны гына анда хезмәт кую штатны икегә бүлергә кирәк. Ә бер җирдә булса штат бергә була. Шунсында гына карап, аңнатып, җитәкчеләребезгә күрсәтеп, шулай ук менә яныбызда бина төзергә. Сез бит беләсез, без Казанның кыл уртасында һәм безнең тирәдә бер зур биналар да юк диярлек. Без менә
Зур карап сымак. Зур, зур карап дип әйтимме соң, һәр кешенең һәрбер кеше күрә торган җирдә һәм янында тагын ниндидер бина төзесәң, ул әлбәттә шәһәрнең гүзәллеген, Казанның гүзәллеген әзрәк бәлки бозар иде дә. Чөнки ияләнгән менә бу Камал театры шундый менә карап кебек тора. Ә янына бер нәрсә төшерсәң, ул бит караптан икенче әйбергә әйләнә. Шушы форсаттан файдаланып сорыйм әле, ә яңа бинаны кайда салырга ниятлиләр? Шул ук Кабан күлендә, без менә Кабан күлендә, Аскы Кабанда ук, моннан каядыр сигез йөз биш йөз метр бу урыннан анда парк ул паркта менә безгә тәкъдим иттеләр моны инде тәкъдим итте рөстәм нургалиевич әйдәгез шәһәрнең матурлыгын бозмаска ә тагын да аны матурайтырга яңа бина булсын дип тәкъдим итте без әлбәттә шатланып кабул иттек һәм менә егерме өченче июльдә бәйге архитектурный игълан ителде. Шул архитектурный бәйгедә бүгенге көнгә калды 8 финалист. Менә инде Алла бирса 16 февральдә жюри, әүхәтле жюри караячак аларның тәкъдимнәрен. Без алар белән инде 3-4 ай тыгыз элемтәдә эшләдек архитекторлар белән. Архитекторлар алар 8 менә

Төп фикерне, төп карарны сез кабул итәчәксезме?
Беләсезме, монда бит ул бит спектакльләр, спектакльләр бәйгесе түгел. Ул иҗат, әлбәттә инде, архитектура иҗаты бәйгесе. Әмма дә ләкин менә әйтеп киттем бит, монда без белмәгән ниндидер четерекле моментлар да мөмкин булырга. Ләкин бу бит бина беренче чиратта театр өчен уңайлы булырга тиеш. Без карыйбыз үзебезнең яктан, без әлбәттә ген әйтәчәкбез үзебезнең сүзебезне һәм без хәзер дә әзерлибез инде документ. Без яз көнне теге елны ясаган функциональный задание буенча караячакбыз, бөтен безнең теләгән таләпләрне үтәлгән, үтәгәнме бу консорциум, үтәмәгәнме. Ә инде тышкы ягын, кабанга якын булгач, анда сулык, сулыкка якынмы ул? Аларын инде без әйтә алмыйбыз. Әлбәттә, аларның башка белгечләре. Технический, әлбәттә, технический специалистлар аның бар. Бизәлеш буенча да специалистлар белән алар эшләде һәм жюрида да булачак. Анда шулай ук театрга мөкиббән киткән, театрның белән гомер буена булган кешеләр белгечләр, иҗат кешеләре дә гән. Менә сез милли бизәлеш дип әйтә башладыгыз инде, әйме, заманча театр бинасы архитектурасында милли компонентлар булуы мәҗбүри булып чыга бит инде алайса? Алар тагын алдан ук аңладылар, милли театр бинасын төзиләр бит алар. Татар милли театр бинасын төзи, төзүчеләр, әлбәттә, инде нинди элемент болар мин белмим әйтә алмыйм әмма дә ләкин менә менә шундый элемент булсын дип әйтү ул шул ук вакытта дөрес түгел чөнки менә без дә бит иҗат иҗат итәбез спектакльне куйсалар кемдер читтән килеп менә монда бу герой шулай итеп әйтергә тиеш дип әйтсәләр ул да хаклы түгел без дә архитекторларның иҗатларына артык тыкшына алмыйбыз аларның Ничек алар менә бу дәвердә ничек өйрәнгәннәр татар милләтен, ничек алар күз алларына китерәләр. Монда булдылар алар, Казанны да күрделәр, Казан буенча да, архитектура буенча да без йөрттек аларны. Ничек алар кабул итә, менә шулай алар тәкъдим итәргә тиеш. Ләкин шулай да читтән караганда ук зур бер бинаның, менә зур бер бина, Менә бу, чынлап та, безнең татар театры бинасы диярлек булсын иде. Әлбәттә, әлбәттә, без дә гел шуны телибез. Ну, менә хәзерге бинада без Камал театры 35 ел хезмәт итә. Алар без 35 ел элек без күчтек Тинчурин театр бинасыннан, элекеге тарихи бинадан бу бинага. Э, менә миллилек дигәндә бит Бу бинаны бит халык үзе милли итте. Гомумән, театр сәнгате ул атмосфера сәнгате. Спектакльне артистлар, режиссер куя, артистлар уйный. Һәм ул бүген һәм хәзерге вакытта гына ниндидер атмосфера э, тамаша залында туа. Һәм без дәген киләчәктә менә шул бинаның эчендә тудырырга тиеш милли атмосфера. Димәк, милли мөхитне халык үзе тудыра, шулай Әлбәттә, әлбәттә.

Поэтому вот примерно, наверное, такой вот ответ. Ә шулай да. Тамашачыларның бу сер түгел. Иң яраткан театр бинасы менә шушында шулай бит. Тамашачыларның иң яраткан театр бинасында театр яңа бинага күчкәч ниләр булыр соң? Менә монда нәрсә урнашыр? Бу бина шулай ук сезнең карамакта калачак. Ә, бу бинаны турында сүз. Әйе. Бу бинада әлегә, әлегә без без монда күчкәнчегә хәтлек әле э, ничек дип әйтим тумаган атның билен сындырырга ярамый юк халыкта бит инде э, борчылу уйлар туды ничек инде безнең яраткан театрның бинасыннан күчәләр аны нишләтәләр җимерәләр микән сүтәләр микән дигән сорау туа сүтелмәгән очракта да ул бинада нәрсә булыр соң дигән сорау туа һәрхәлдә менә мин алдан ук э, андый әйберләрне ничек дип әйтим әйтергә алдан әйтергә нәрсә төгәл нәрсә буласын әйтә алмыйм әмма дә ләкин барыбер безнең җитәкчеләребез республика җитәкчеләре моны бөтенесен аңлый монда сәнгать монда мәдәният сәнгать үзәге шуңа да күрә киләчәктә дә ул сәнгать үзәге булып калыр Татарның мәдәни ниндидер учагы булачак, әлбәттә, монда. Аны һәрбер кеше әйтә, һәрбер кеше зарлана. Миңа дагын үтеп бара идем, менә кереп сездән сорамакчы идем дип, кереп сораучылар да бар, тамашачылар дагын, гади кешеләр дә. Гади кешеләр. Гади кешеләр керәләр, менә минем директорга сорау бар, шалтыраталар вахтадан. Мин әйтәм, керегез, кертегез, әйдәгез, сөйләшик, нәрсә. Менә минем сорау, менә бит без ияләндек монда җөрергә, без бит, безгә бит шундый рәхәт монда. Мин әйтәм, кем әйтте соң сезгә икенче бинада сезгә рәхәт булмаячак? Кем әйтте соң анда уңайсыз булачак? Ну менә безнең ияләнгән җир. Кеше, ну, әдәм баласы шундый э, заттыр инде. Ул нәрсәгәдер ияләнә һәм аны үз итеп кабул итә. Үз итәсең син атмосфераны. Менә безнең театрга килеп кергәч, фойедан менә шундый атмосфера туа, җылы, рәхәт. Шул ук шуны яраталар, шуңа ияләнгән безнең халык. Һәм, әлбәттә, инде теге бинада да, яңа бинада да гын, э, ул атмосфера туачак. Мин аңа э, 100%, 100% бирәм, шикләнмим, чөнки э, эчтәлек бит тегендә күчә. Ә атмосфера эчтәлектән туа. Бу заллар э, күбрәк булачак дигән сүзме, әллә залның теге мәйданы, сыйдырышлылыгы? Э, Әйе, заллар да күп булачак. Э, заллар да төрле-төрле заллар булачак. Әлегә 3 зал дип күз алдына китерәбез. Әлбәттә, инде төп зал, зур зал, әлеге безнең зур залныкы кебек булачак, әмма дә ләкин безнең бүгенге бинада ул тамаша залы ул күбрәк концерт залларына ошап тора. Ошап кына да тормый, монда әле спектакльләр уйнала микрофонсыз, акустик ягы да бар. Шул шуннан алып без инде аны әзрәк театраль иттермәкче булабыз һәм аны архитекторлар инде тәкъдим иттеләр безгә. Сез шушы көнгә барыбер дә Сигез консорциумның да проектлары белән азмы-күпме инде таныш, шулай бит? Әлбәттә. Сезнең күңелегезгә... Без аларны эшләдек бергә, алар белән, һәрберсе белән. Бигрәк тә.
Димәк, аеруча сезнең күңелегезгә охшаган проектлар бармы? Менә шушы сигезеннән дә, әллә сигезеннән дә сайлап алу бик авырмы? Әлегә әйтеп булмый кайсысы, чөнки алар җибәрәләр, ниндидер рәсемнәр, ниндидер формалар дип әйтимме, чертежлар җибәрәләр. Әмма дә ләкин үзгәрешләр, һаман кертәләр үзгәрешләр, яңарталар, әйбәтләтәләр. Ләкин күңелгә ятышлысы бармы соң? Сер, сер итеп кенә әйтик. Ба барысы, барысы да күңелгә ятышлы, чөнки мин әйтәм бит, миңа үземә бик кызык булды бу бәйгедә катнашырга. Һәм мин уйламаган идем, менә безнең бу функциональ заданиедан сигез төрле-төрле проект килеп чыга дип. Нәрсә инде, ул функциональ заданиеда язылган бит инде. Бу кирәк, тегесе кирәк, монысы кирәк. Тот та урнаштырасың да куясың. Ә юк, алар менә иҗат ягыннан килеп, ничектер җайлылаштырып безнең өчен дә эшләгәннәр һәм алар менә сигезе дә төрле-төрле.

выход на такой же уровень. Ә менә театр ягыннан проектларны сайлауда кемнәр катнаша? Э, Безнең баш э, режиссерыбыз Фәрит Равкач Бикчентаев, Искәндәр Хайруллин, халык артисты, шулай ук э, Ренат абый Таҗетдинов, әлбәттә мин. Эм, Экспертлар, бар бит әле экспертлар, жюрилар. Экспертларда дагын шулай ук безнең э, баш рәссам Шулай ук сәхнә эшчеләрен бергә тотучы цехлар. Димәк, труппа да монда?
Әлбәттә, катнаша, катнаша. Бөтенесе, бөтенесе катнаша, бөтенесе хәбәрдар һәм алар күрәчәкләр, ничек, нәрсә булачагын. Минемчә, татар халкы өчен бу бик мөһим.
Әлбәттә, әлбәттә.
Миллилек, миллилек чагылышы булса, бу шәп булыр иде. Миллилек театрда ул сәхнәдә булырга тиеш һәм инде атмосферада.

прям будет у нас ключевым в проекте. Һәм ә, ничек кенә теге кызыклы да ә, булып яңгырамасын бу сорау, шулай да сезнең өметләрегез менә шул бинага карата. Зур. Зур булсын инде. Зур. Я, э, зур булсын биеклек бу. Йо, миңа миңа э, иң мөхиме ул уңайлы булсын өчен иде. Ул уңайлылык. Эшчеләргә дәген, тамашачыларга дәген. Гади кешеләргә дәген килеп карап китүчеләргә дә гел уңайлылык. Бүгенге дөньяда бүгенге дөньяда тамашачы өчен дә гел һәм гомумән һәрбер кешегә кирәк уңайлылык. Безнең хәзер э, билетлар инде күптән 70% интернеттан сатыла. Хәзер ипине э, дәген китереп кенә бирәләр, э, интернеттан заказы ясыйсың. Кешенең хәзер иң мөһиме ул уңайлылык. Менә иң зур факт. Резюмируя,